Gowşut han, Sarahs galasy, altynjy bölüm. Howa paslyna kybapdaş däl yssydy. Ýol gyrasyndaky suwly ýapjagazlaryň boýnundaky syrdam söwütler garawulçylyk çekýän ýaly gymyldaman söm bolşup durdular. Hywanyň köçelerindäki adamlar welin tersinedi. Depesi sypaýy gümmezli belent metjide tarap barýan ak selleli adamlar kändi. Aladasyz oýnaşyp ýören gara jürjenje oglanjyklar namazhonlara hormat goýup, olara ýol berýärdiler. Kebzelere paranly ýarym-ýalaňaç hammallar agyr ýük göterip, hojaýynlarynyň öňünden ýegdeleşip barýardylar. Mädeminiň Marydaky dikmesiniň nökerleri bilen Hojam Şüküriň Hywanyň çetinden girmegi Her günde onlarça kerwen gelip-gidýän uly şäheriň adaty hereketlerinden tapawutlanmady. Diňe juda ýadaw kerweni synlasaň, onuň uzak ilden çykyp gaýdanlygyny çaklamak bolýardy. Iň öňden bir nöker saýlanyp barýardy, onuň yzyndaky dor atyň üstünde argyn halda oturan Hojam Şükürdi. Ol Gowşudyň han saýlanan gününden bäri keýpsizdi. Dünýä bilen işi ýok ýalydy. Ýöne, ony beýle hala salan öňi bilen Saragtyň baş hany ordundan jyda düşmegidi. Ýöne hany ýene bir gahar-gazaba atarýan zat tirkeşen, ýakyndan duz emek bolan adamlarynyň ejizlemegidi. Onlarça dost-ýardan ýekejesi-de köpçülikden öňe saýlanyp onuň tarapyny tutup bilmedi. Olaryň hiç biri Hojam Şüküriň tarapyny çalmak üçin öňe saýlanan Üç sany ýedi ýarça bolmady. Ýogsam, ol jaýty murtly Nagy Hojam Şükür ömründe ilkinji gezek görüpdi. Dost-ýarlar, iň bolmanda il ýüzünde hormat bolsa-da, Hojam Şüküri gollaýmalydylar welin, başarmadylar. Hanlyk, patyşalyk elbetde baky berilýän zat däl, bolsa-da, dost-ýarlar wepalylyk görkezmelidiler. Hojam Şükür Gowşudyň baş han edilip bellenmeginiň manysyna düşünýärdi. Gowşut bellenmese, ýene biri bellenerdi, ol aýdyň zatdy. Ýöne iň bolmanda janyna ynanan adamlaryndan arkat tapylmaýany welin Hojam Şükür özi üçin masgaraçylyk, il öňünde abraýynyň dökülmegi hasap etdi. Öýke-kine, dost-ýara ýigrenç goja hany düşnüksiz hereket etmäge-de itekledi. Ol täze baş haýan saýlanan gününden hut ertesi Oraz ýaglynyňam, Gowşut hanyňam töwellasyny kabul etmän, sözüne gulak asan garyndaşlarynyň ýanyna alyp, Guranla tarap göçüp gitdi. Öýkelese-de, Hojam Şükürde Gowşuda içinden çykmaz ýaly ýamanlyk etmek meýli ýokdy. Bolsa-da, ol Marydaky dikmesiniň üsti bilen Hywa hanynyň özüne çakylyk ýollanyny kemem görmedi. Çakylygyň iki bähbidi bardy. Birinjiden-ä, öz ilinde, hatda öz ýakyn adamlary tarapyndanam gollanmadyk, Hojam Şüküre şeýle gamly ýagdaýda Hywa hany ýaly belent derejeli kişiden çakylyk gelmegi uly abraýdy. Onsoňam, Mädeminiň täze bellenen baş hany ýa-da uly abraýly Oraz ýaglyny myhmançylyga çagyrman, özüni çagyrmagy onuň üçin has-da gymmatlydy. Goý, Saragtyň akmak tekeleri kimiň näçe agramynyň bardygyny bilip galsyn, ikinjiden bolsa, şu mahal keýpiniň tüýs bozuk mahaly Hojam Şükür üçin halaýan ýurdy bolan Hywa gitmek, köne tanyş ýüzlere sataşmak hasam gerekdi. Ol Sapar hanyň gaýgy-alada ýüküni birneme ýeňletmelidi. Kerwen şäheriň gyrasyna giren badyna, köne haýatyň ýeňsesinde peýda bolan gara geýimli arryk aýal Kerweniň ýoluny kesjek bolýan ýaly köçä çykdy-da togtady. Ol hortaň ellerini ýokary göterip, diňe özi üçin aýdýan ýaly bir zatlary samramaga başlady. Barybir, onuň kerwene alkyş aýdýandygy, kerweniň hojaýynlaryndan sadaka dileýändigi düşnüklidi. Hywa gelip gidýän kerwenler şolar ýaly dili senaly mätäçleri hor etmeýärdiler. Çünki, bu ýere gelýänler köplenç garyp-gasarlar däldi-de, Gurply kişilerdi, baýlardy, täjirlerdi. Olar öz söwdalarynyň ýa-da gaýry işleriniň oňmagy üçin sadaka gysganmaýardylar. Gedaý aýalyň deňine ýetende, Hojam Şükür atyň başyny çekdi. Özi sebäpli jylaw çekilenini bilen aýal, Hojamy gorkuzyp zat aljak bolýan ýaly, ýüzüni asmana tutup, gözlerini giňden açdy, samramasyny güýçlendirdi. Onuň şöhlesi öçüp, Dünýäden doýgun gözleriniň hanyň kalbyna nebsagyryjylyk oýardy. Ol goltugyndan pully haltajygyny çykaryp, iki sany teňňäni gedaý aýala tarap oklap goýberdi-de, Alla ýoluna! diýdi. Alla ýoluna taşlanan teňňeleri almak üçin öňe okdurylanda, onuň şemal düşüp galgan gara ýapynjasyndan ürken at bir tarapa atyldy. Heniz pully haltasynyň agzyny baglap goltugyna salmaga ýetişmedik Hojanşükür eýerden azman, zordan saklandy. At gapdala atylanda hanyň haltasyndan ýene bir kran teňňe gaçdy. Ömrüniň rowaçlygy diňe taşlanýan teňňä bagly aýal soňky gaçan pullary hem almak üçin öňe eglende hanyň kerjekläp duran aty öz yzyndan kowalaýandyr öýdüp derrew öňe saýlandy. Esli ýere barlansoň özbaşyna höňürdäp han atyny zordan köşeşdirdi. Ýolagçylar giň aýmança girenlerinde täsin bir zada gabat geldiler. Gözi gara mata bilen daňlan, ýaňy murty taban daýazykly ýigidiň yzyna düşüp ýören iki sany daýaw nöker mahal-mahal gamçylaryny şuwladyp ýigdi saýgalaýardylar. Gözi bagly biçäre gamçy her gezek howada seslenende, onuň niresine gelip degjegini bilmän, naýynjar ýegşirilýärdi. Urýanlaryň biri bolsa, Beýle ýagdaýyň döremeginiň sebäbini adamlara eşitdirmek üçin sesine bat berýärdi. Allaguly hanyň döwletment gerçegi bolan Mädemin hanyň abraýyna dil ýetiren her kişiniň almyty dürre gamçy bolmalydyr. Nökeriň her gezek bir sözüni hem üýtgetmän, irginsiz gaýtalanýan habaryň tassyklamasy ýaly bolup, habar gutaran bada Howada gamçy şuwlaýardy. Köne howlularyň gapysyna çykyp, bu waka garaýan adam hem hil-hildi. Olaryň käbiri bolýan işe gyzykly bir zada tomaşa edýäne meňzeş. Gamçy her gezek şuwlanda özleri urulýan ýaly bolup düýrleýändikleri-de bardy. Emma adamlaryň gaýybana nebsaljylygynyň ýenjilýän ýigit üçin nepi ýokdy. Allaguly hanyň döwletment gerçegi ýene gamçy şuwlaýar, ýene ýigit ýegşirilýär. Hojam Şükür gapdallaşyp sürüp gelýän nökere ýüzlendi. Han abraýynyň niçiksi goralýanyny gördüňmi, nöker? Türkmende-de şeýle däbi ýöretmeli eken. Şol mahal näme barada pikir edenem bolsa, nökerden mahaly bilen jogap bolmady. Gepi gaýtargysyz Galdyranyny halamadyk han nökere tarap nägile nazar aýlady. Emma atyň üstünde ýere garap oturan nöker Hojam Şüküriň garaýşyny duýmady. Han oňa ikinji gezek söz gatmaly boldy. Gaýry adamlardan belent adamyň abraýyny nähili goralýanyny gördüňmi sen, nöker? Jogap gaýtarylmasa, hanyň ynjalmajakdygyna göz ýetiren nöker Ýüregindäkini gizlejegem bolmady. Abraý öz abraýy bilen özüni goramaly dälmidir, han aga? Gamçy bilen goralyp saklanmaly abraý, gaýtam, biabraýçylyga öwrüläýmese? Hojam Şükür oýlanyp gördi welin, nöker mamlady. Emma haýsydyr bir nökerden gep alyp galmak islemedik gojalyk tekepbirligi ony geplemäge mejbur etdi. Abraýyň nämedigini bilmeýän biabraýlara abraýyň nämedigini diňe dürre-gamçy öwreder. Sen şu gepi hiç mahal ýadyňdan çykarmagyn, nöker! Aýdylan bilen ylalaşmasa-da, nöker baş atmaly boldy. Atylyp gelen ýumrukdan kiçeňräk Garadaş hanyň atynyň böwrüne hürtläp degdi. Haýatyň düýbünde atan okunyň boş geçmänine heşelle kakyp duran oglanjyk, hanyň gaharyny getirjek bolýan ýaly, Ellerini bir-birine gaty urup çapak çalýardy. Hojam Şükür nökere garap oglanjyga tarap gamçysyny uzatdy. Ýet! Nöker islemese-de atyny däbsemeli boldy. Ol oglana gamçy saldy. Oglan aşak egildi. Gamçy boş geçdi. Oglanjyk agaçdan agaja towsup ýören çaga maýmyn ýaly bolup çakganlyk bilen haýatyň üstüne çykdy. Ol indi nökeriň gamçysynyň ýetmejegini bilip arkaýyn gepledi. Haý seniň onaň gep. Almytyny alan nöker hanyň islegi berjaý etmegi hem indi başarmajagyny bilensoň atyny yzaýlady. Nöker bilen oglanyň arasynda bolup geçen waka tomaşagär bolan Hojam Şükür öňki gaharyny ýatdan çykaryp, ýazuly adama gelişmejek keýpihonlyk bilen ýylgyrdy. Obeje seň eneňe öýlenäýdimi nöker? Gödek degişme nökere ýaramady. Ol ullakan adamyň garagolçy aganyň gepinden uly many çykaran bolmasy nämekä? diýip, içini gepletdi. Öýlenilmeli-hä seniň eneňdi welin? Ozalky sowalyna jogap almadyk han bu gezek öňküsindenem pese düşdi. Eneňi mugtyna äre beräýdiňmi, nöker? Çagadyr-da, han aga, diýip, nöker ýasama ýylgyrdy. Şeýlemi? diýen han şondan soň dymdy. Kerwen mähnet derwezäniň öňüne baryp saklandy. Kaşaň haýada berkidilen derweze içindäki gül purçuk meýdana bap gelmeýän ýaly aýratyn bir görnüşe eýedi. Onuň dört-bäş gulaçlyk beýikligi, üç-dört gulaçlyk yny, üstüniň naýza şekilli haşamlary bilen howatyrlandyryjy bir duýgy döredýärdi. Derwezäniň alnynda duran nökerler gelenlerden habar alyp, başga bir nökeri tabşyryk berip aňryk ýollady. Hojam Şükür nökeriň açyp beren gapysyndan girip gitdi. Ol öňünden ýöräp barýan ugradyjynyň yzyna düşüp barşyna gapy yzyna gapy geçdi. Ahyram Mädeminiň kabulhanasynyň işiginden baryldy. Mädemin hanyň myhmana nazary ýa düşendir ýa düşen däldir, Hojam Şüküriň başy birhili özünden erksiz öňe egildi. Hywanyň hökmürowany türkmen hanyny gyzgyn mähir bilen kabul etdi. Olar görüşenlerinde hem uzak mahallap bir-biriniň elini goýbermediler. Aýak üstünde durkalar iki han saglyk-salamatlyk soraşdy. Diňe şondan soň ýumşak düşege geçdiler. Geçilse-de, iki hanyň arasynda Mary Saragt barada häzir düýpli gürrüň bolmaly däldi. Çünki. Birisinde sapara giden Muhammet Ýakup Mäter häzir Hywada däldi. Ol ertir öýlüden soň dolanmalydy. Mädeminiň baş geňeşçisi Muhammet Ýakup Mäter hanyň töweregindäki adamlaryň arasynda tutuş hanlykda iň akylly, iň parasatly kişi hasaplanýardy. Oňa diňe bir hanlyk däl, türkmen aksakgallary tarapyndanam uly sarpa goýulýardy. Mädemin han Mary ýörişini taýýarlamagyň ähli aladasyny onuň üstüne ýükläpdi. Şonuň üçinem Saragtda bolan özgerlişiklerdenem eýýäm habarly Mädemin Mary barada Hojam Şükürdenem kän bir gizlemän etjek maslahatyny Muhammet Ýakup mätäriň gelerine goýdy. Umuman, Mary meselesi Mädemin hanyň böwründäki hemişelik sanjydy. Üstüne, onuň Mary diýen düşünjesi Penni düzlügi-de, Saragt-da, tutuş Ahal sebti-de girýärdi. Ol ýerleriň gol astynda saklanmagy diňe bir Hywanyň örüsini giňeltmegem däl-de, Eýran ýaly uly döwlet bilen aralykda goranyş meýdanyny saklamak üçinem bähbitlidi. Mädemin bir müň sekiz ýüz kyrk birinji ýylda hem Marynyň üstüne çapawulçylyga çykdy. Gorkana goşa görner diýen ýaly gelip ýetýän habarlar Rahymguly hanyň halys ukusyny gaçyrdy. Onuň golunyň astynda bolan Maryda Buhara täsiriniň güýjemegi türkmenleri emirligiň hataryna geçirip barýan ýaly edip görkezýärdi. Rahymguly inisi Mädemin bilen Mara döküldi. Olar güýçli goşunyň haýbaty bilen ilaty gorkuzmak isläp, Marydan Kalhatana çykdylar. Ol ýerdenem Eýran topragynyň gyrak bujagyndan çapawulçylyk edip yzlaryna dolandylar. Bu çapawulçylyk Eýran ýaly döwlete erişip, garşylyk görmedik Hywa hanlygy türkmeni-hä islän mahaly ýer-ýegsan eder diýen ynam döretmek üçin amala aşyrylypdy. Rahymguly bilen Mädemin ýüz ugra kendi ilatyndan köp baýlyk ýygnap, il içinde Hywanyň abraýyny goraýan, wagyz eder ýaly türkmen kethudalarynyň gözüne çöp atmak üçin olara öz türkmenlerindenem alnan mallardan serpaý ýapdylar. Şeýlelikde, abaý syýahat bilen göz ody alnan türkmenler Hywa hanlygyna gutarnykly tabyn boldy hasap edildi. Bolsa-da, Mary bilen Buharanyň arasy gutarnykly kesilmedi. Ony Hywa-da bilýärdi. Eýranam, hanlygyň gaznasyna türkmenler tarapyndan pajyň wagtly-wagtynda tölenmezligi, şeýle-de türkmenleri öz tarapyna çekmek üçin Buhara saryk hem salyr kethudalaryna hat ýollapdyr diýen habaryň ýaýramagy, agasy Rahymgula derek Hywa han bolan Mädemin ynagy Maryly meselede belli bir aýgyda getirdi. Esasy gürrüň Muhammet Mätäriň gelmegine goýlanam bolsa, iki hanyň gysga wagtlyk duşuşygyndan hem türkmenli meseleden sowlup geçmegi başartmady. Türkmen ilinde näme gep bar? diýip, gürrüňi Mädemin han başlady. Mädeminiň türkmen gepiniň hemmesinden habardardygyny anyk bilýän, ony bilýändigini hem hana sözsüz aňlatmak islän Hojam Şükür köp manyly ýylgyrdy. Ýylgyryşyň manysyna düşünen bolsa gerek. Ony jogap diýip kabul eden Mädemin ýene sowal berdi. Mary ili negä baş göterýär? Birneme azdylar han aga. Kim azdyrýar? Mädeminiň özüniň ozaldan bilýän zadyny soraýandygyna ynanýan Hojam Şüküre at oýnadan bolup oturmagyň hajaty hem ýokdy, üstesine-de ol özüni sylaýandygy üçin Uly hany ikilik hem etmeli däldi. Bolsa-da ol Gizläp oturasy iş ýok, han aga. Tekeler birneme diýip, aýtmasyny soňlaman goýdy. Saragt tekelermi ýa? Saragt tekeleri. Haýsy han olara gep geçirýär? Hojam Şükür, Oraz ýagly ýa-da Gowşut diýip belli bir hanyň adyny tutup Mädeminiň öňünde özüni kiçeltmek islemedi. Belli bir-ä däl, tekeleň hemmesem bozgak, han aga. Ähli ilat bozgak däldir, han, diýen Mädeminiň ýüzi agraldy. Ol gapdala seredip gepledi. Ilat diýilýän zat iki aýakly goýun sürüsidir. Hanam onuň çopanydyr. Çopan hança sürse, haýwanlar şo tarapa-da gider barar. Şol çopanlar, Hojam Şükür Mädeminiň sözüni bölmäge özünde gurbat tapdy. Şo çopanlaryň özleri bozgakda, han aga. Sözi böleni üçin Mädeminiň keýpi üýtgemedi. Gaýtam ol myhmanyň aýdanyny baş atyp kabul etdi. Ras aýtdyň. Ähli gep şonda. Çopanlary öz ýanyňa çekmegi başarmasaň, goýunlaryň seň islän ýeriňe sürülmegine ynandyrmasaň, malyň başy tükel bolmaz. Onyňyz-a dogry, han aga. Dogry bolsa, çopanyňy özüň ýaran edinmeli. Çopanyň seň bilen il bolmasa, malyň özüňki bolmaz. Onyňyzam dogry, han aga. Ekinçi malyňam köpeliberer. Köpelýärem, han aga. Köpelmeli-le. Eneň öweý bolsa, ataň özüňki bolmaz diýip eşitmediňmi? Eşidipdim, han aga, eşidipdim, diýip, Hojam Şükür telim gezek baş atdy. Eşiden bolsaň, ilatyň kethudalary bilen arany sazlamaly, lazym ýerinde müşt görkezmeli, lazym ýerinde halat-serpaý ýapmaly. Lazym bolsa, ugrunda kowmaly. Derkçiligiň ýazylmadyk kanuny şeýle, han. Bir zady belle, kethudalar unasa il unar. Howa-dah, türkmenler Çopan unasa serke sagyp süýt berer diýýärler. Parasatly aýdylan gep. Gerek wagty serke sagyp süýt bereri ýaly, ähli çopanyň gorkak damarynda daňýan ýüpüň ujy seň eliňde bolmaly. Teke bilen sarygyň arasyndeneň saryk Bir seretseň ümsüm il, ýöne tekeler olaram azdyrýarlar. Halypa işan, Sary han ýaly size gaty berleni bolaýmasa, galany tekä hä diýmek isläp duran ýaly. Hojam Şüküriň garaşman oturan ýerinden Mädemin türkmenli gürrüňiň örküjine ýetmän gepiň ugruny üýtgetdi. Han, sen argynsyň, uzak ýoldan geldiň diýip Mädemin çalyja ýylgyrdy. Ertire çenli dem-dynç al, meýliň bar bolsa, aýşy-aşret çek, keýpiň kelläňde. Hojam Şükür özüne beýle hormat-hoşamatlyk bilen garaýan uly hana ýüreginden minnetdarlyk bildirdi. Oraz çakanyň dul galan kempiri Şirinjemal ejäniň tebikçilikdenem azda-kände başy çykýardy. Üstesine-de ol gaty dilewar aýaldy. Gep bilen iş bitirmeli bolsa, onuň üçin müşgillik ýokdy. Adamlar oňa boýundylar. Kempir Toýtomgynyň biçim-kesimini etmäge-de gaty ökdedi. Belki, şol sebäplidir, ony köpler tanaýardy. Şonuň üçinem Penni baýyň ogly Mäligiň özüniň gaty derwaýys hasap edýän bir iş bilen aýlap-öwrülip Şirinjemal ejä ýüz tutmasy tötänlik däldi. Karkarany alyp gaçmak üçin edilen synanyşykda Kiçi Keliň eliniň bardygy hakdaky il içine ýaýran çaklama dogry bolup çykdy. Ýöne Kiçi Karkarany Hywa sowgat etmäge däl-de, özüne niýetlän ekeni. Ýaşy otuz töwereklerindäki Kiçiniň iki ýyl mundan öň aýaly ýogalypdy. Ýaş tapawudy kän-de bolsa, garaw gaýtaraýjak degerli hossarsyz hem görmegeý gyzy ol özüne gaty mynasyp hasaplaýardy. Kiçi Karkara ýetmek arzuwyny ýakyn dosty Mälik bilen maslahatlaşanda, şeýle işi oňly çözmegi başaraýjak Şirinjemal kempir baý oglunyň ýadyna düşdi. Dogry, ol mesele bilen il içinde abraýly öz atasyna ýüz tutup bilerdi, ýöne oglunyň dostlugyna garamazdan, parasatly, pendibaý kiçini känbir halap barmaýardy. Gudaçylyga ibermek meselesinde jadygöý ýaly hasaplanýan şol kempirden amatly adam ýokdy. Mälik ol işi oňuna çözjekdigi barada kiçä ynam bilen wada berşi ýaly, möhüm bitse üstüne halat serpaý doldurjakdygy hakda kempiri hem ynandyrdy. Baý oglunyň ýapjak halat serpaýynyň gyltymyna öňünden melul bolan Şirinjemal eje Gönümel gudaçylyga gitmegi soňa goýdy. Gudaçylygyň amatly çözülmegi üçin hasam bir derwaýys ädim urmalydy. Onuň penalamak isleýän adamy Seýitmuhammet işandy. Şirinjemal eje gelen mahaly Seýitmuhammet işan üzümli peliň gyrasynda iki elini hem arkasyna tutup gezmeläp ýördi. Olar bir-birlerini görmediler. Ýöne at ýatagyň ýanynda garysyny ýassanyp ýatan köpegiň taýly gezek üýrenini eşidip işan öýe del adamyň gelenini çaklap, Yzyna gaýtdy. Kempir, Gülsüm bibi bilen gaýym görşüp, saglyk-amanlyk soraşyp bolýança Seýitmuhammet işan hem öýe girdi. Ol, çep dula, öz hemişeki oturýan ýerine geçip, ala körpençäniň üstünde ornaşansoň, myhman bilen hal-ahwalat soraşdy. Esli salym dünýäniň bulaşyklygyndan gep açyldy. Seýitmuhammet işan sözüni şeýle tamamlady, Küpür-gep urýan bolsam, özi geçirsin welin Şirinjemal ilti Ahyr zamana-da golaýlap ýör öýdýän. Ras aýdýaňyz, işan atasy, ras aýdýaňyz, diýip, Şirinjemal eje sag çekgesiniň ak saçyny sypap goýberdi. Ömrümiziň ahyrynda herki zat görmesiz zatlary görüp, eşitmesiz zatlary eşitmeli bolduk. Neneň niçik zamana boldy bi? Ulyň uly bilmese, kiçiň kiçi bilmese nädersiň? Ýaňky ahyr zamana golaýlaýar diýýän gepiňiz çyndyr. Obalarda ogry, jümrem köpelipdir diýýärler. Dogry aýdýaňyz Şirinjemal gelin, diýip, Seýitmuhammet işan ýeňil-ýeňil üsgürdi. Adynyň gapdalyna gelin sözi hem goşulan Şirinjemal ejäniň keýpi çaglandy. Öz döwründe gelin adyna hakyky mynasyp bolup gezenem bolsa, soňky gezek haçan beýle ýakymly söz aýdylany kempiriň ýadyndan çykyp gidipdir. Şonuň üçin bolsa gerek, ol ýene bir gezek alyn saçyny sypap goýberdi. Emma onuň barmaklaryny degen on sekiz ýaşly gelniň näzik saçy bolman, näziklik möwritini bireýýäm geçiren gataňsy ak gyllardy. Işan dowam etdi. Ol haramylaň derdinden öz gapyňdaky halal malyňam duranak. Arap Hajy bendäniňem toý-tomguda serpaý alyp ýören ýüwrügini ogurlapdyrlar. Ýogsam ol bende ile-güne zepersiz, Taňra sygnyp oturan dogaman adam-da. Annany, Jumanam bilmese nädersiň bi dinden çykanlar. Işan atasy, Halal malyňa haram elini uzadana Hudaý göz görkezmeli dälmidir? diýip, Şirinjemal eje gaýtaryljak jogaby öňünden bilýänem bolsa, Işanyň sözüniň arasyny bölüp sowal berdi. Weý, Şirinjemal ilti, aýdyp oturanyňyz nämedir? diýip, Seýitmuhammet işan sowal halys ýürekden çykýandyr öýdensoň gara çyny bilen geňirgedi. Elbetde, Biribar beýle näkeslere göz görkezer, elbetde, ol ýoldan çykanlaryň ahyrady tep-tekizdir, elbetde, beýleki murtarlara keramatly gürze ataşy garaşyp durandyr. Rastdyr, diýip, Gepe söze goşulman oturan Gülsüm bibi hem bu gezek adamsynyň aýdanlaryny tassyklap goýberdi. Şirinjemal eje ýene sözledi. Biz obada hem bir pukara bendäniň sagdyrýan sygryny äkitjek bolup durkalary göräýipdirler. Kempir bu gezek ýalan sözledi. Ol obada hiç kimiň sygy ogurlanjak bolmady. Ol ýöne işanyň sözlerini delilleşdirmek üçin, onuň ugrundan gopmak üçin aýdylan zatdy. Öz ýalan sözüne birbada özi-de ynanyp, soňam ýalan sözlänini hakykasyna getiren Şirinjemal eje hopurgady. Ol ýalan sözlänini keramaty güýçli işan aňar öýdüp gorkdy. Kimiň öňünde ýalan sözleýäň? diýip, öz-özüne igendi. Emma keramatly hasap edilse-de, Seýitmuhammet işan ýalan sözlenenini bilmedi. Gaýtam, haýwanly gürrüň adamly gürrüň bilen utgaşyp, ýaňky aýdylan ýalan gepe berk ynananlygyny Myhmana suw depdi, oturyberdi. Mal, hala, baş saglyk üçin sadaka diýäýseňem bolar welin, öňräk Gaýrak obatan Daňatar aga diýen bir pukara bendäniň göze görden gyzyny at ardyna basansoňlar, yzlaryndan ýetaýypdyrlar. Daňatar aganyň ady agzalanda, işanyň ony ýatlamagyny hudaýtarapyn bir çüwmelik hasaplan Şirinjemal eje pursaty elden bermedi. Ýogsam ol niçiksi öwrüm bilen şol gepiň üstünden barjagyny bilmän otyrdy. Işan atasy, siz şol Daňatar diýilýäni tanaýaňyzmy? Çalarak tanaýan şem Jemal elti. Şeýlemi? diýip, gaýtam işanyň ony çala tanaýanyna begenen kempir derrew işe girişdi. Pennebaý şoň bilen öz daşkyrak ýegeni üçin garyndaşlyk açjak bolýa. Juda gowy edýä, Alla oňlabersin! Pennibaý bir ýagşy adam. Işanyna, mollasyna, musulmançylyga uly sarpa goýýan kişidir ol. Ýöne Daňataram gaty bir göwnäp baranok. Ony-a geň ahwalat. Pennibaý ýalylar gapysyny açsa, armany nämekä? Bu gep göwnünden turan kempiriň sesi-de sandyrap gitdi. Wah, menem şony diýýän-dä. Indi ol iş üçin Pennibaýyňam lapy geç bolýa, işan atasy. Dürsür, Hawa işan atasy. Penni baýyň maşgalasam meni siziň ýanyňyza ýollady. Gaýrat edip şol işi Bähbide sary ugrup duraýsalar diýýäler. Seýitmuhammet işan şyg-şyg edip güldi. Kempir iňkisine gitdi. Öňki ýalanymam bilendir-de, ýüzüme gelip bilemän aýdan däldir. Şeýle oý etse-de Şirinjemal eje ýene ynjaldy. Sebäbi ol Daňatar agalary gudaçylyga barmadyk Penni baýlary gudaçylyga baran edip görkezmek bilen, öňki gezek doly ýalan geplänem bolsa, soňky aýdany doly ýalan däldi. Her niçik-de bolsa, ol hakykata golaýlaýardy. Çünki gudaçylyk hakdaky gepi başlan Penni baýyň maşgala agzalarynyň biri Mälikdi. Şony ölçerip döken kempir birneme köşeşdi. Bolsa-da, ony gülkiniň döremeginiň sebäbi az gyzyklandyrmady. Işan atasy, Nämä güldüňiz? diýip, Şirinjemal eje tolgunýandygyny basdyrmak üçin öý eýesiniň ýüzüne garaman sorady. Aý, bir gep ýadyma düşdi-de, kempiriň ýüregi aram tapdy. Çünki Işanyň jogaby onuň bilgiçliginiň ýüzleýdigine şaýatlyk etdi. O nä gep? diýip, kempir indi sowalyny arkaýyn aýtdy. Işan bu gezek ýeňil-ýeňil ardynjyrady. Biziň atamyz bende gaty güýçli kişi bolan eken. Hawa, ony ilem aýdýa, Gülsüm bibi hem iki aýdylanyny bir baş atyş bilen tassyklady. O bendäň ismi Möwlamberdi işandy, Şirinjemal ilçi. O gudratly bolany üçin il onuň adynam dürs tutman Ýoldaşly işan diýer eken. Ol bäbekkä sallanjagyňam özi ugralipdir diýip, Gülsüm bibi gaýyn atasynyň abraýyny beýgeltmekde adamsyna goltgy bolar ýaly söz tapdy. Taňry nazar salan adamlaryň sallanjagy özi ugralýa diýip oglankam eşdýärdik, bu Şirinjemal ejäniň sözi. Bir gün ýatan ýeri ýagty bolmuş atamyz bende öýle namazynyň yzyndan tesbi sanap doga okaw otyrka bir ýaş gelin Juguryny jugurdadyp, onuň ýanyna gelýär. Ol, Öe baraýyň, bibi eneňiz bardyr diýýär. Ötüki gelin, Ýaşmak ýok, ýaşynmak ýok. Men bibi enäň ýanyna gelemok, siziň ýanyňyza geldim. Haýdan-haý, bir dogajyk beriň. Ýanlyk ýaýýan welin, ýag az çykýa diýýär. Işan myhmanynyň ýüzüne garady. Doga, dogajyk diýmegem küpürdir, Şirinjemal elti! Ýogsam näme? diýip, kempir derrew Işanyň aýdanyny tassyklady. Atamyz bende oňa, Ýanlyk diýilýän zada doga-tumar täredip bilmez keýgim diýýä welin, gelin, jansyz ýanlyga täsir edip bilmedikdenem işan bolarmy diýýä goýberýä. Muňa atamyz bendäniň gahary gelip, Aý, peläget pyşbaga! Doga neýlesin ýaga! Giç ýat-da ir tur! Alty pişige arty gur! Eliň batar sary ýaga diýip, jogap gaýtarýar. Düşündiňizmi Şirinjemal elti? Şirinjemal elti düşündi. Sebäbi, ýanlyk ýaýýan akmak gelne berlen jogap onuň gutaçylyk hakdaky haýyşynyňam göwrümliräk aýdylan jogabydy. Ýurt parahatçylyk bolup duranda-da, Saragt türkmenleriniň ýagdaýy ýeňil däldi. Ýyl ýyl bilen kybapdaş gelmeýärdi. Gyş, ýaz gurak düşende, Tejen derýasynyňam suwy peselýärdi. Şeýle bolanda ýaşaýyş kynlaşýardy, toprak umyt edilen hasyly bermeýärdi. Ýyl galla meselesi agyrlaşýardy. Ýer gaty bolsa öküz öküzden görer diýen ýaly iýmäge nan tapylmasa, ilat arasynda närazylyk artyp, ýüp, syrygýardy-da, toýnukdan geçýärdi. Başa düşen kynçylygyň garamaty baş hanyň başyna atylýardy. Ýogsam, ýagyş-ýagmyryň az bolmagy, ýylyň gurak gelmegi hana, bege bagly hem däldi. Il üstüne daşardan howp abanaýsa, adamlaryň aglabasy ony baş han bilen baglanyşdyrmak isläp durdy. Sebäbi baş han her zat etmeli welin, howp döreden tarap bilen dil tapmalydy. Şeýdip başa gelen belany dep etmelidi. Şony başarmasa-da başhan başhanlyga mynasyp kişi däldi. Şu mahal atyny derýadan suwa ýakyp gelýän Gowşut han şol barada oýlanýardy. Ine, Mädemin han onuň bilen nähili edip dil tapmaly? Onuň Mary bahanasy bilen Saragta döküljegi ikuçsyz. Mädeminiň ol maksadynyň ozaldan gelýän maksatdygyny diňe Gowşut han däl, Saragyt düzünde mal bakyp ýören Sazy çopan hem bilýär. Hywa hanynyň gara güýjüniň nähilidigini, onuň öňünde durmagyň akla sygmajak derejede kyn boljakdygyny bolsa çopan bilenok, Gowşut han bilýär. Geň zat. Saragyt kethudalary Mädeminiň goşunynyň hatarynda sekiz müň sany türkmen nökeriniň bardygyny çenli edil özleri barmak basyp sanan ýaly anyk bilýärler. Emma tutuş türkmende däl, diňe Saragyt tekelerinde Eli ýarag tutýan näçe adamyň bardygyny welin, olar bilmeýärler. Adam sanyny bilmän, ýarag sanyny bilmän, sen nädip Mädemin ýaly agyr goşunly hanyň öňünden çykjak? Gowşut hanyň sowalyna häzirlikçe jogap ýokdy. Derýanyň mal-gara suwa ýakylýan güzeri hanyň öýünden bäş ýüz ädim çemesi günbatardady. Şol güzerden otuz-kyrk ädim gündogarda mähnet toraňňy kenara saýa salyp otyrdy. Kökleriniň esli bölegi açylyp, derýanyň erňegine sallanyp ýatansoň, suw içip duran ullakan bir jandara çalym edýän toraňňynyň giň saýasy tomusmy, gyşmy adamsyz bolmaýardy. Ol ýerde epeý-epeý adamlar çaga ýaly galmagal edişip, omadaklaşyp düzzüm oýnaýardylar, küşt dikýärdiler, jedel edýärdiler. Şu mahalam Baş han atyny idip gelýärkä toraňňynyň aşagyndaky bäş-alty sany degenek pyýada küştüň başyndady. Olar oýna şeýle bir gyzypdyrlar welin, ýaşaýan topragyna agyr ýagynyň dökülmegine garaşýan iliň adamlaryna meňzemeýärdiler. Küştçüler üçin giň jahanda goh-da ýokdy, galmagalam. Ähli üns takarjak ýere ýazylan küşt matasynyň üstünde bolup geçýän iki taraplaýyn söweşe gönükdirilipdi. Şol sebäpli olar Gowşut hanyň gelip duranyny-da aňmadylar. Eger at horkullamadyk bolsa, hana asla ünsem bermejek ekeni. Salam-keýlik alyşmaga-da diňe şol hokrama sebäp boldy. Küşt matasynyň bir tarapyndaky bäş adam mal ýöredýän dolmuş ýaşulyny gollaýardy. Beýleki tarapdaky gara jürjene kiçijik adamyň bolsa täk özüdi. Oňa jankörlük edýän-de ýokdy. Ol adamyň ýüzüne Aman aga diýilse-de, Il içindäki ýörgünli ady Aman Jalaýdy. Oňa Aman neşe-de diýýärdiler. Aman jalaýlygy üçin däl-de, neşebentligi üçin halamaýardylar. Bolsa-da onuň guýmagursak küştüdigine welin sarpa goýýardylar. Ýekme-ýek küşt dikip ony utaýan adam bu sebitlerde seýrekdi. Ölemen küştçi hasaplanýan Gowşut hanyňam Aman jalaýdan köplenç döwi pes gelýärdi. Küştde kesesine ser salyp biraz duran han oýnuň humaryna özüni aldyrmaka bu ýerden daşlaşmak üçin ýoluny dowam etdi. Hanyň ugranyny görenleriň biri Han aga ötä gitdi-le? Töwerekdäkileriň hemmesine deň degişli sowal hem habar ähli kiçä derek aman jalaý samrady. Han gitdi diýýäňmi? Gidende näme, hany göç? Han siz ýaly akmak bolmany üçin gidendir. Küştüň başynda aman jalaýyň oturanyny gören adam Akylly bolsa süzüliberer. Ynha, siziň altyňyzam tirkeşip Gowşut hanyň yzyna düşübermeli bolarsyňyz. Ýa sizde akyl ýokmy? Göçüň! Göçüldem-dä. Göçülende eliňden näme gelýämiş seň? Elimden näme gelýänini weziriň atdan agansoň bilip galarsyň. Gowşut küştçülerden bary-ýogy otuz-kyrk ädim daşlaşanda, Hasasy öz boýundanam uzyn kempir onuň ýoluny kesdi. Han salam berdi. Garry salam aldy. Han geçibermekçi boldy. Garry oňa geçmäge ýol. Sen Gowşut han-a dälsiň, ýigit? Şol bolmaly men. Näme? Men seni gözläp öýüňe-de bardym. Möhümi aýtmazdan öň bir doga okaýyn, köşek. Gumda ýolda tapyr-tupur aşak oturan kempir agzynyň ýetişdiginden samramaga başlady. Onuň doga diýip okaýany Gurhan süresi hem bolman öz sözi bilen aýdylan alkyşdy, ýagşy arzuwlardy. Ol tekäniň üstüne kowup inmeginiň öň ýany täze hana rowaçlyk dileýärdi. Indi bolsa sen han, meň arzyma gulak as, hasasyna daýanyp ýerinden turan kempir handan algysy bar ýaly arzyny gaharly äheň bilen beýan etdi. Sen uly iliň hanydygyň çyn bolsa, meň sygrymy tapyp ber. Han kişi garyp pukaraň hossary bolmalydyr. Gaýry rakybyň bolmasa, babadaşyň ýokmydy diýip dürs aýdypdyrlar. Türkmen türkmeniň malyny ogurlaýar. Şu musulmançylyga sygýamy? Han bolsaň sen maňa jogap ber. Gowşut han güljegini-de, ýylgyrjagyn-da bilmän, Sygryňy ogurlan mendir öýdýäňmi, garry? diýdi. Sensiň-ä öýdemok welin, ogurlyk ýaman zat ahyryn. Häçjakda. Ýol egrisiz bolmaz, il ogrusyz. Ol şeýledir welin, jany ýanan taňrysyna gargar diýilende, han, bu gün saba guzlajak bolup duran sygrymyň öňňunky gidişi, agtyjagyma süýt gatyk bor diýip, gözümi dikip otyrdym. Töwerekden ideg sorag etsem, uş çykmady. Senden hara islap geldim, han. Öýüňi idäp tapsam bärik gaýtdy diýdiler. Özüňe kim diýerler, haýsy obadan bolarsyň? Garaahmetlidirin. Amansoltan küýki diýseň, hemme adam tanar meni. Käbändä tara ýüwürdik, sowsany dokap at alýar. Maňa bolsa, küýki bolmasamam küýki at galdy. Amansoltan küýki diýmän, Amansoltan eje diýseň, hiç kim tanamaz. Malyňy ogurlanyň kimdigi, heý, çaklaýaňmy? Iliňi ogryhana öwürseň, Adyňa ysnat geler, han, diýip, kempir öz ugruna hümürdedi. Şony bilip goý, han, garrynyň gulagy agyrdyr, diýip çaklady. Ol aýdýanyň dogry ýeňňe, ýöne bir garga gagyllany bilen gyş düşmez ahyryn. Gyş düşmese-de düşmez welin, garga gagyllansoň, howadan eýgiligdigi garaşmagyn, han. Wah, bu gün-erte guzlajakdy özem, han gyýygybrak geplemeli boldy. Ony sen eýýäm aýtdyň, Müňkür bolýanyň barmy diýip soraýan senden. Özüm-ä müňkür bolamok. Güman imandan aýyrarmyş. Ýöne, Şammy seýsä, Aman jalaýdan görýä. Aman neşede diýýärmişler oňa. Sygryň örklenen ýerinde şony görüpdirler. Sygryň ogurlanany çyn bolsa, ogryňam şoldur diýýä Şammy. Hawa-da, käri pes kär bolsa, herki zada garaşaýmaly Otetelliden. Ýöne, tikilmese don däl, Tutulmasa ogry däl, han. Günäsini göterip biljekgä Taňry bendesiniň. Gowşut han gyr-çuw sakgalyny sypatda kempire soňky sözüni aýtdy. Sen garry, ýol söküp heläk bolup ýörme-de obaňa gaýt. Men bir ideg sorag edip göreýin. Sen han ideg sorag etme-de meň sygrymy tapyp ber. Agtyjaklam oňa garaşyp otyrlar. Gowşut han bu gezek ýylgyrmaly boldy. Sygryň tapylsa-tapylmasa bir kü-niň dowamynda habaryny ýetireris garry. Jogap göwünden turmasa-da, kempir han bilen hoşlaşdy. Aty yzyna aýlan hany bu gezek toraňňa tarap sowan küşt oýnunyň jadysy bolman, Amansoltan kempiriň arzydy. Han gelen pursady öňki döw tamam bolupdy. Oýnuň kimiň haýryna gutarandygy bolsa soraman biläýmelidi. Aman jalaýyň keýpi diýseň çagdy. Han aga, Gökjal küştçüleriň utulýandygyny bilip. Kömek bermek üçin yzyňa dolanansyň sen, şeýlemi? Gökjan halynyň teň mahaly bolýan däldir, jalaý, diýip, Gowşut han jogap berdi. Pyýadaň perzat çykaýan ýaly-la seň. Ony sen soraman bilmeli ahyry, han. Aman jalaý küştde utan teke barmydyr? Dürsüňe dürs diýmeli. Küşte gezek gelende Taňry saňa eçili bilipdir. Şony boýun alsaňyzam men razy. Esli mahal bäri gödew iliň akla jalaý, ýa uzak illere küşt oýnamana gitdiňmi? Ahala gidip geldim, han, garyndaşlarymyňka, bir hepde boldy yza köwlenenime. Ahally garyndaşlaň gün-gözerany ganymatmy? Ýyl gurak gelipdir, galla azlyk edýä, güne malary ýykma-ýykylma dolanýa. Ýöne, men olaň köpüsiniň keýpine döwek goşup gaýdaýdym öýdýän. Onagep, gämiden Bama çenli Aman Jalaý bilen küşt diken gyrmyzy donly tekäň ählisi ýanyny ýere berdi. Aý, edil beýle däldir-le, diýip, Gowşut han ýylgyrdy. Birinden ýarymyndan dagy utuldymam diý ahyryn. Çypbakaý çynymy aýdýan, han! Sen-ä meň küşt oýnaýşyma näbeletmiň, üstesine-de olar menden gepde-de utuldylar. Munyň-a çökderiräk gelen bolaýmasa Jalaý, diýip, Gowşut han çyny bilen ynanmagy sylyk etdi. Ahallylar küştde senden utulsalaram, gepde hä utulan däldir. Gepe gezek gelende tutuş Gökdepäni ompa oturdýan Ýagmyr ýaňra bardyr-a olarda. Ýagmyr bolsun, gar bolsun, meň ýanymda bir aşyk, diýip, Amanjala ýugundy. Onuň hiç kime gezek bermän jürleýşi hanyň kalbynda müňkürlik döretdi. Han ony neşeden keýpini mazaly kökläp gelen adam diýip çaklady. Şonuň üçinem ol öz maksadynyň bähbidini arap, jalaýy ugruna kowdy. Ahally garyndaşlaň sözde-de senden utulayşlaryny, Aý, adamyňky käte şeýdip çüwmelem-dä. Meňki mydama çüwýändir, han, diýip, agzy tebsirdäp duransoň dodaklaryny ýalaşdyran Aman jalaý bolmajysy boldy. Ol baş han bilen däl-de, neşebent ülpeti bilen dawalaşýan ýaly, gögüne garap gepledi. Näme boldy diýsene han, näme bolupmyş? Küştde utulan garyndaşlarymyň biri ahmaryny çykarjak bolup, Mary tarapa göçensoňlar, garyndaşlarymyzyň bary namazy töwir taşlap, diňe söwda-satyk bilen meşgullanýarmyş diýýärler welin, şol çynmy diýip sowal berdi. Men oňa, Aý, edil beýle-de däldir diýjek boldum welin, başga biri gary çyny bilen ýumarlajak bolmasana, Mary tarapda ähli adam söwda-satyga gidensoň, bazar güni ölen adamynam ertesi jaýlaýamyşlar. Öňräk biziň bazar güni ýogalan ýeňňemizem şeýdipdirler diýdi. Men oňa, O gep ýalandyr diýdim. Ol çyn diýip eňek bermedi. Asyl ony öwlüýä äkitmäge adam tapylmandyr. Hemme kişi bazardamyş. Teý bolmansoň men oňa, Aý, garyndaş, seň şol ýegeniň bazar güni ölmäge wagt tapan bolsa, hakyky marlam däldir diýdim welin, ahally garyndaşlaryň ýekejesem dil ýaryp bilmedi. Adamlar pakyrdaberäýdiler. Toraňňynyň aşagynda oturan adamlaryň pakyrdysam Aman Jalaýyň hyýalyndaky pakyrdydan pes bolmady. Ahal, beýlede dursun, şu gün-ä seň döwüň bir ýerde-de pes däl, diýip, Gowşut hem gülkä goşundy. Dogry aýdýaň, han, diýip, Aman Jalaý hekgerildi. Meň döwüm hemme wagtam hemme ýerde-de güýçlüdir. Men hanyna, begine hiç mahal baş bermeýän. Ynanmaýan bolsaňam geç küştüň başyna. Biz öwsek özüňem öwnüberme, diýip, Gowşut han atynyň rişmesini toraňňynyň aşak eglip duran bir şahasyna baglady. Hemedan daş bolsa-da, kädibaş ýakyn. Ahal uzagam bolsa küşt matasy şu ýerde ýazylgy. Hany bagtymyz synaly? Syna han, syna, diýip, Aman jalaý uly höwes bilen küştüň mallaryny dikmäge başlady. Birdenem men seň guş kimin uçjak bolup duran keýpiňi bozaýmaýyn, jalaý! diýen Gowşut han küşt matasynyň beýleki tarapyna geçip, aý ogdaşyny gurdy. Keýpimi bozsaňam gaty görmen, han! Gepiň gepmidir? Aman jalaý iki gepleýän däldir. Küşt oýny tiz başlanyşy ýaly, mallaram derrew saýpal tapdy. Aman Jalaýyň bir pyýadasy zyýat däýmeseň, döw deňeçerräk barýardy. Niýeti oýunda ýeňmek bolman, garşydaşyna duzak gurmak bolansoň Gowşut han maýyny tapsa küşt bermäge başlady. Aman Jalaý diýilýän adam diňe bir gowy göçümden lezzet alman, oýun mahaly diliniňem hözirini görüp, Küştde kellesi gyssa aýdýan sözlerinden hem keýp çekýänlerdendi. Bu gezegem ol köne endiginiň ýatymyna görä gyşardy. Küştden turmalymy? Sen kim bolup, Amanjalaýa küşt berýämişiň, Gowşut han? Küşt berýäňmi? Edil özi, Tur küştden! Bolaňda näme sen, Gowşut han? Sen Gowşut han bolsaň, men Amanjalaý. Ine turdum. Turamda nädersiň? Ýene küştden tur. Tur diýýäňmi? Han tur diýse turmaly bolar, başga alaç ýok. Bolmanda-da, göçüp-gonmagy goşant düş görer ýaly Aman Jalaýyň agyr ýüki ýok-la, turmaly bolsa gaçaýers, Saragtyň meýdany giň. Töwerekdäkiler küştçüleriň adaty samramasyna öwrenişip gidensoňlar, häzirki geplere-de gulak gabartman diňe oýna tomaşa edýärdiler. Gowşut han ýene küşt bermäge häzirlendi. Agar ýüküm ýok diýdiňmi Aman, dogryňy sözle, türk-küştden, indi nirä gaçaýarkaň? Saragtyň meýdany giň diýdim-ä, ene gaçdym. Aman jalaý hiç haçan ýalan sözleýän däldir, meň sopbaş özümdigimi sen bilýäň-ä, han, menden garybyň öýi köýsün, indi-hä seň küştüň gutaraýan bolsa gerek. Bogaz sygry bar adamam garyp bolarmy? Häzirlikçe sen küştden azat edýän, özüňi dürse. Seň aladaň men däldirin-de küşt bermäge ýagdaýyň ýokdur, han. Beýle bolsa, ýene küşt, küştmi? Gaçdym. Bogaz sygyr diýdiňmi? Indi men saňa küşt bererin. Bogaz sygyr-a şu gün irden guzladam, küştden turmak üçin çany göteren Aman Jalaýyň ony ýerinde goýjak bolanyna barmaklary ýazylmady. Ol allanejigsi bolup hanyň ýüzüne garady. Bogaz sygyr guzlady diýäýdimmi men, han? Diýme kemini goýmadyň, Jalaý. Amanjalaý iki gepleýän däldirem diýipdiň sen. Hany küştden turmakçydyň-la? Oýnuň humaryny aklyna aldyrdyp artykmaç gepländigine Amanjalaý şondan soň düşünip galdy. Düşündi, emma indi giçdi. Ol şany penjesinde gysyp durşuna, Meň indi küştden turmaga ýagdaýym ýok diýdi. Sen bu gezek iki oýunda-da utduň, han aga. Oýunçy utulanny bilse ýagşy. Men utuldym. Gowşut han küşt matasyndan nazaryny aýyrman gepledi. Men utamok jalaý. Bu gezek hakykat utdy. Küşde tomaşa edip oturanlar nämäniň nämedigine düşünmän soňlar, Ýan berme, Aman! Ýaňadandan nik! diýip gygyryşdylar. Aman jalaý töweregindäkileriň sesini eşitmeýän ýaly bolup hanyň ýüzüne müýnli nazar aýlady-da, birhili ýylgyryp goýberdi. Şu gezek-hä ker goýun giç ürker. Diýenleri bolaýdy öýdýän. Beýle däl Aman. Bu gezek biz hem zyýarat hem tijaret diýlenini etdik. Iň gowusy sen göleli sygry Gara Ahmetli Amansoltan küýkiň öýüne elt-de, owuz paýyňy ýyk gaýt. Agzyndan çykan aýdylmasyz gep zerarly küştüň humary, dil lezzetiniň keýpi başyndan uçan Aman jalaý iş-işden geçensoň, Äden ädimini yza almaga-da synanyşjak bolmady. Ýüki hä agraldaýdyň-ow, han. Aý, sen onça-onça ýüki göre-göre gelýänsiň-le, jalaý. Ýok, han, bu gezek ýük hasam çökderräk geldi. Çökder däldir. Zeliliň ýaryndan gaýtmagam peýda. Utansaň, Gowşut han iberdi diýäý, şeý diýseň, ýüküňem birneme ýeňlär. Ýanyňa ýene bir jahylam goşaryn. Ýekeden iki ýagşy. Küşt matasyny dört epläp, köne donunyň goltugyna salan Aman jalaý pyşyrdady. Men seýrek utulýan, ýöne utulamda welin, gaýdyp galmaz ýaly bolup utulaýýan. Soňam ol ýüzlenýäniniň ýüzüne garaman, Aýdanyňy bitireýin, han aga. Ýöne şu gezek bir hatamy öteweri, diýdi. Gowşut han oňa hiç hili jogap gaýtarmady. Soňky mahallarda Karkara gutajylyga gelýänleriň sany köpeldi. Emma gyzyň ýaman ada eýe bolanlygy sebäpli bolsa gerek, garyndaşlyk gapysyny açmak meýillileriň arasynda dokuzy dolusy ýokdy. Olar söz aýdyjy gelen wagtlary syr perdesini syýrmasalar-da, hakykat uzaklaşman ýüze çykýardy. Sagdan-soldan öwüsýän gep-şemaly gudaçylyga gelen adamlaryň agrymynyň nähilidigini gizleýän tutyny syryp taşlaýardy. Karkara sagçy bolup gelýänleriň hemmesiniňem ýagdaýy bir kakudy. Ýigdimiz edepli gyz ýaly asyllydyr diýip tarypy ýetirilýän öýlenmelileriň köpüsiniň ýaşy otuzdan agyndy. Ýa-da kyrk töweregidi. Dört müçäni arka atanlary-da bardy. Öýlenjegiň ýaşy bärräkdäkileri hem. Ýa telpegi agandy, ýa-da iki-üç çagaly duldy. Daňatar aga boý ýigit üçin gudaçylyga gelinmeýändiginiň sebäbi uly il, şol sanda gojanyň özi-de Karkara-da bilýärdi. Karkaranyň gyzlyk namysyna el galdyrylmadygam bolsa, ady garady. Öz deň-duşlaryndan orny pesdi. Şeýle bolansoň Karkaranyň özi-de boý ýigit bilen durmuş gurmak arzuwyny etmerin öýdýärdi. Emma arzuwyň gyzyň kalbyna sapan inçeden ujypsyzja umyt sapagy bilen ony Gurbana tarap çekip durdy. Ýöne ol sapajygy Gurbanyň çekýändigini ýa-da öz gyzlyk alynyň ýüregine ornaşan arzuwyň çekýändigini welin, Karkara açyk anyklap bilmeýärdi. Karkaranyň ýagşy arzuwlary ýaly, Gurbanly mesele gyzyň isleýşine görä çözülmeli ýol bilen barýan bolmagy-da ahmaldy. Ol şeýle bolaýanda-da, edil şu mahal gyz üçin utuş ýokdy. Gaýtam, häzirki ýagdaý umytly arzuwy umytsyz hyýalbentlige ýakynlaşdyrýardy. Çünki, soňky bir hepdäniň dowamynda iki gezek gelen ak telpekli Ýüzi Mama diýşen ýaşuly gudaçylyk meselesinde Daňatar agany yraňkyladypdy. Ak telpek düýn öýlän küle ýabysyna münjek bolup durka, eňsiniň yşyndan oňa tarap ser salan Karkaranyň keýpi bozuldy. Sebäbi Ak telpek öňki gezek gotur ýüzüni turşadyp giden bolsa, bu sapar keýpli göründi. Ol eýere özüni atanda-da ýeňil gopdy. Daňatar aganyň Ak telpegi ýola salyşy-da öňküsinden gadyrly boldy. Ýagdaý gudaçylyk meselesinde iki tarapyň umytly bir netijä gelendigini aňladýana meňzedi. Şol mahal Karkaranyň hyýalyna her hili, hatda hiç bir ýagdaýda başaryp bilmejek hyýallary-da geldi. Ol daşaryk çykagada Aktelpege, Ýaşuly, siz bize gudaçylyga gelibem oturbaň, meň öz adaglym bar diýesi geldi. Şony diýesi geldi, ýöne diýip biljek däldi. Gyzynyň kalbyndaky wakalardan bihabar, Diýip, gyzynyň kalbyndaky wakalardan bihabar Daňatar aga bolsa, şol Aktelpek bilen garyndaşlyk gapysyny açyşmak meseläni oňuna çözüberipdi. Göze görnen şol mahalyň özünde-de ýaman ada eýe bolan, maňlaýyna kişi maşgalasy bolmak täleýi ýazylan gyzyň tiziräk arkasy ýapylaýsa, Daňatar aga-da, kem görmeýärdi. Şeýle hem ol öz gapysyndan baýyň ýa-da begiň ogly üçin gelinmejekdigine akyl ýetirýärdi. Agyr aladanyň astynda galyp, öýländen bäri içini hümledip gezen Daňatar aga aýak ýygnanynda öýden çykyp gitdi. Esli mahaldan bäri kakasynyň täze tapan bimahal çagy öýden çykyp gitmek endiginden Kaýkara özüçe bir ýakymsyz many çykarýardy. Ol esassyz hem däldi. Soňky wagtlarda Daňatar aga edilip oturylan gürrüňe laýyk gelmeýän, garaşylmadyk gepi-de aýdyp goýberýärdi. Birdenem aklyna aýlanan ýaly bolup hatasyny düzedýärdi ýa-da diýen zadyndan utanýardy. Birdenem ol haýsydyr bir alada bilen kimdir biriniň ýanyna ugraýardy-da, derrewem yzyna aýlanýardy. Ol hereketler bolsa onuň aklyna birneme zeper ýetip ýörenliginden habar berýärdi. Karkara kakasynyň öňküliginiň ýokdugyny aňýardy, öýden çykyp gitse, biynjalyk bolýardy. Şonuň üçinem bu gezek ýaşuly gidensoň, Dully oturmaga takat tapman, onuň yzy bilen daş çykdy. Daňatar aga Kelhan kepeläniň gara öýüne girensoň bolsa, kakasyny aňtaýan ýaly bolup ýörüşinden utanyp, yza ýöredi. Gudaçylyga gelýänleriň sany köpeleli bäri Karkaranyň öz ýagdaýy hem kakasynyňkydan gowy däldi. Ol aýagy bişen ýaly bolup bir ýerde kän hem durup bilmeýärdi. Dünýede iň ýakyn hossary kakasy bilen jigisi-de käte unudylýardy. Giň jahanda diňe Gurban bardy. Alhepus, bu durmuşyň täsinligini Iň ýakynyň daşlaşyp, iň daşyň saňa ýakyn bolýar. Megerem Karkara-da aklyndan azaşyp ýörendir. Ýok, Karkara aklyndan azaşmaýardy. Ony yşk öz girdabyna dolap, gyzyň diýýän tarapyna däl-de, öz akym ugruna men-men diýen ýigitleri, tumagy belent gyzlary erkinden azaşdyryp, däli edýän ugry bilen alyp barýardy. Ol akymyň aslyýeti bir bolup, asyrlarboýy gaýtalanyp ýören hem bolsa, her ädim ýoly müňlerçe adamyň daban depgisini gören-de bolsa, ýol Karkara üçin ädim urulmadyk ýoldy. Şonuň üçinem kakasynyň Kelhan kepeläniň ýanyna girenini gören gyzyň kellesine hökman gudaçylyga gelýänler hakda gep açyljakdyr diýen pikir geldi. Adamlary däli porhuna öwürýän yşk akymy bolsa gyzyň çaklamasynyň çaklama däl-de hakykatdygyny oňa ynandyrdy. Akym ony Kelhan kepeläniň öýüne tarap akdyryp ugrady. Ol ýerde häzir Karkaranyň ykbal ýoluny saga-çepe sowmaly mesele orta atylýan ýalydy. Ony Karkaranyň kalby syzýardy. Haýsydyr bir duýgy bolsa, Bar diňle! Näme gep bardygyny bil diýip, onuň gulagyna çawuş çakýardy. Başga bir duýgy bolsa, Uly gyz öý diňlärmi? Seň özüň üçin gelen sawçy hakda edilýän gürrüňi diňlemäge hakyň barmy? Gören-eşden näme diýer? Utan, karkara, utan! diýip, gyzy yza çekýärdi. Ýöne şol yşkyň akymynyň güýji edepden ekramdan üstün çykdy. Karkara Kelhan kepeläniň öýüniň gözenegine uçup barýanynda, ýöräp barýanyna aňşyrman galdy. Karkaranyň ýüreginiň syzany dogry bolup çykdy. Ol gözenege baryp duran mazyna çak eden gürrüňine başlandy. Şeýdip, käte biziň tünege-de ser sal ahyryn, daň atar. Hem-ä ser salaýyn, hemem bir işiň maslahatyny edeýin diýip geldim, ussa. Oňarypsyň. Ho, ýassygy çekä ýanyňa. Ýassyk gerek däl-le. Uzynly günümem gyşaryp geçirdim. Gör-dä. Maslahatyň bolmalydygyny aňýadym. Nämeden aňýaň? Soňky mahallar gapyňda bir del ýaby görünýär, şondan aňýan. Hawa, ýaby görünýändir. Bir ak telpegem göze kaklyşýar. Ak telpegem görünýändir. Ana şol ak telpegiň gurruňy meňňe Pipikelhan. Uly alada. Enesiz maşgala bolansoň, seň ýagdaýyňa düşünýän daňatar. Düşünseň, näme, gyz halkam kişi maşgalasy bolýa-da. Elbet, arkasy tiräk ýapylsa ýagşy. Meňňem hyýalym şo. Ak telpek geýýän kimmiş? Aý, näbileýin, Kelhan. Öz-ä, burkazlardan diýýä. Menlik näme hyzmat daňatar. Her niçik-de bolsa soralsa idelse ýagşy. Elbet sorag ideg edilmeli. Bilmän, görmän öz çagaňyň el aýagyny güwlüp oda taşlap bolmaz ahyryn. El bilen düzedilýän iş-ä däldir welin, soramalam, idemelem daň atar. Sen ussa bolansoň tanyş-bilişi kän adam-da, men-ä nä, özüň bilýäň. Oturan hatarymyň adamlaryndan başgasyny tanamok diýsemem ýalançy däl. Burkazlarda salam-heýlik edýänimiz-ä kändir, ugruna çykaýerys daňatar. Özüň gaýrat et-de, adyna kim diýerler oň? Kimiň? Ýaňky ak telpek geýýän burkazyň. Welmämmet diýdi. Welmämmet ilçi-hä däldir ol. Şol bolmaly. Öýerer ýaly kimi barmyş oň? Körpämiz diýdi. Halmämmetdir ol. Şol ady tutaýda öýdýän. Körpämiz diýýän bolsa, ol körpeleridir welin, biziň diýýän Halmämmedimiz boljak bolsa, oň üç-dört sany çagasam bardyr. Soňky sözi eşiden Karkara tisginip gitdi. Ol Kelhan kepele, Ýok, daňatar, onyň bolmaz. Gülüň gunçasy ýaly maşgalany beýle hallak adama bermek telekdir. Ak telpegiň hokgasyny derrew öňüne taşla diýer öýtdi. Emma gyzyň dilegi tärimden aňryk geçmedi. Kelhan kepeläniň Halmämmet üç-dört çaganyň atasydyr diýen nägile äheň bilen aýdan sözünden soň ýaşulynyň Karkaranyň islän jogabyny gaýtarmazlygy hem onuň öz gyzynyň ykbalyna biparh garaýandygyny aňlatdy. Iň bolmanda Karkara-ha ony şeýle kabul etdi. Ýagşy daň atar. Has göwnejaý bolary ýaly men ertir bu kazlar tarapa gider geläýerin. Şehit ussa. Meňňem senden gaýry hossar tutunjagym ýok. Gowşudyňam aladasy başyndan agdyk. Kelhanyň sözlerinden, Gyzyňy berjek adamyň kimdigine men belet. Ýöne seň göwnüň üçin ideg sorag edäýerin diýen many çykýardy. Karkara ol mana düşündi. Şeýle hem ol özüne kimi ýanýoldaş etjek bolýandyklaryna göz ýetirdi. Gyzyň ýüreginiň teýinde dörän gataňsy düwüm esli salym tokgaryp durdy-da, birdenem özüne inçejik ýol ýasap, hereket edýändigini bildirip-de, ýokarlygyna at salyp gitdi. Ol düwüm ýokarrak baryp, erensoň gyzyň ýaňagyna gözýaş bolup döküldi. Karkara bilmelisini bilip eşitjegini eşitdi. Ol ýaňagyny aýasy bilen syryp ýöräberdi. Emma öýlerine barmady. Tolgunma ýaş gyzy gijäniň garaňkylygyna tarap sowdy. Karkara öýlerine däl-de, düýpden ters tarapa barýandygyny Kelhanyň düýe ýatagynyň deňine ýetensoň bilip galdy. Ol yzyna aýlandy. Öz-özüni ýigrendi. Eýýäm tüm garaňka öwrülen agşamyň tutuk asmanynda her ýer, her ýerde balkyldaýan ýyldyzlaram ýakymsyz bolup göründi. Uzakdan güňleç üwüýän itiň sesi hem ýigrenji bolup eşdildi. Kelhan kepele-de onuň şeýle güne sezewar bolmalygyna garşy bolup durmady. Soň Karkara Günäni Kelhandan aýryp, kakasynyň üstüne ýükledi. Kelhan aga ha onuň üçin keseki. Atasy öz gyzyny bir ýere bermäge razy bolup durka, elbetde keseki oňa garşy çykan bolup durmaz. Karkara Oraz bilen Gurbanyň öýe girip barýanyny gördi. Ol agzyndan çykmaly, Gurban, bäri gel diýen sözlerini utanç duýgusy bilen duşaklamaga mejbur boldy. Ýigit öýe gireninden soň hem habar gatmadygyna ökündi. Gyzyň gelen aýgydyna görä, ol şu gije Gurban bilen hökman gepleşäýmeli, ertire galsa iş işden geçip, soňky aladalardan netije bolmajak ýalydy. Emma näme üçindir, gapdalynda bolup geçýän wakadan Gurban asla habarsyz ýaly, şol welin düýpden düşnüksiz. Karkarany Otdan alyp suwa zyňýan hem şol düşnüksizlik, ýa-da ol Karkaranyň ykbalyna indi biparh garaýanlygy üçin bilýänine bilmediksirän bolýamyka, ýüregine daş baglan gyz gapynyň eňsesini galdyrdy. Gurban! Bir düýe boş gezip ýör welin, Kelhan agaňky ýaly-la, Çyk-da, ýatagyna kowsana! Eýýäm dula geçip ýassygyna gyşaran Gurban gyzyň guran hilesine düşünmän, Bar çyk-da, şony ýatagyna tarap kowsana! diýip, ýumşy Oraza buýurdy. Bu ýagdaýa Karhara gaharlanjak boldy. Gurban onuň gözüne bähbitli pursady özi keýpi hon elden gidirýän adam bolup göründi. Orazam ýerinden gobsynsa-da, daş çykmady. Kelhan agaň düýesi bolsa, aýlanyp ýene ýatagyna barar, ol ýuwaşdyr, Sen çykaýsana Gurban! Öýkeli ýaly ses bilen aýdylan soňky sözler Gurbana täsir etdi. Ol gürrüň düýedenem ulurak bir gepiň bardygyny çapgap, daş çykanda, boş gezip ýören düýede görmedi, atda.